Machiegni nyikora moga jwang' e winjo weche manyien dimba kikelo ni kod Ana Jwang' Junior. Tarik en piero kod ariyo dwe mar abich higa gana ariyo kod piero gadek. Miyo moro ma hike ni diere sani endi owit e od ang'ech e tend piny owacho kata bende e boma maduong' ma Eldoret bang' yude gi ketho mar nego nyithinde ariyo. Jotend alensi goeki mawuok e tend piny owacho ma Siaya koro niendi to chwalo ng'ur mar thicho oko Oduol ma bende en jalup gavana mar tend piny owachono. miyo moro ndhi tend piny owacho ma Kisii bang' yude gi sukari ma bende wuok e kampuni mopogore opogore pacho kaendi gi pinjego eki mag libamba mag Tanganyika kod Uganda. Mago gi mamoko arwakini machiegni e winjo weche manyien adimba. Miyo moro ma hike nie diere koro niendi to chwale od ang'ech bang' bende yude gi ketho mar nego nyithinde ariyo owuon ma bende en monyuol. Kane oyango wechegi eki kamanda mar obila mano endi ma Eldoret oyango wach makoch ma kamano endi kendo wacho ni miyo nogo ma bende ne ochiwore e lwet obila oyango ni tim makochno endi ne otimo ka en owuon ok ong'eyo gimomiyo otimo tim ma kamano. Jopiny ma bende ne mirima omako mager mokalo ne jowacho ni miyono endi koro to bende nyaka chwale e nyim doho mondo ratiro onen ne nyithindo ariyogo eki ma bende eh, koro ni endi to ngimagi olal. Ka waringo e yo mago eki, wayudo ni bende duond bura mar Jubilee motelne gi jagono endi ma bende ne tayo piny e Kenya kaendi e thuolo moko manok ahinya mosekalo, ma bende en moluor Uhuru Kenyatta ma nokelo jotelogo eki mopogore opogore mag Azimio koting'o kata go joditogo eki ma bende omi kata bende omi oteku malich mokalo e duond riwruok onogo. Kane oloso e burano endi ma bende ne othicho oko jogo eki kata jodito moko moting'o koda ka Kanini koda ka bende Sabina Chege wacho ni en thuolo makende mondo koro to chop kinde ma duond buche ma pacho kaendi oromo tim kata bende oromo bende bedo gi winjruok makare ka ok okete achune kata kwede moro amora. Eh, kapod wan e wechego eki en ni bende kane oloso e romo nogo ogaye mar Azimio la Umoja Muluru Odinga omedo keto singo mage ne sirikal kowacho ni kadipo ni bende romo kata bende twak modendi kata motisi gi nying mar bipartisan biro gore Luanda to ka gidek dok e ndara ne ngimano endi matek tweta koda kamago eki mag Elo Sava mar yiero manokalo higa mokalo. Kawaringo yo mago eki nyikwa Ramogi Ajwang', kabodo wan mago eki motenore gi siasa en ni bende jotend alensi mawuok e tend piny owacho ma Siaya koro niendi to obwogo thicho oko jalup gavana ma Siaya Oduol mabende wachore ni osebedo kanyo endi katiyo gi teko mar apisi mare e yono endi ma ok odhiyo kare. kane giloso e romo margi mano endi e, bende od bura ma Siaya gimedo wacho ni koro to chopo kinde ma bende oduol nyaka dwok penjo moko ma bende osebedo koketo kata osundo godo tend piny owacho ma Siaya kowacho kendo bende osingo oketo ne jopiny ni bende e od bura mowuok e Alego Usonga ok osebedo kayudo omenda goeki ma bende tayo dongruok mag kor gwenge kane giloso od bura ma Siaya noendi owacho ni eh, kata bende kane gidwoko penjogo eki mag duol gimedo wacho ni od burano osebedo ka chwalo omenda mang'enyie moloyo ne bende kar od chung' bura ma Lego Usonga. Nyikwa Mboga Jwang' en ni bende Nordin Haji ma bende koro niendi to ochwal kata bende ogwel e lemo noendi mar tayo tije e pacho kaendi e sekta noendi mar bende arita kwe koro niendi to yudore e mbero maliet mokalo bang' bende riwruok mochung' ne ratiro mag kedo ngima dhano odagi gwelo mare kawachore ni Nordin Haji osebedo ka bende kawo kanyo endi kata yango kata weyo bura moko momako jodito mag siasa pacho kaendi moloyo to mago eki manie telo kata e sirikal gi e thuolo niendi ka watieko nyikwa Ramogi Ajwang' en ni bende masira makoch ma bende oweyo ka oganda bich owito ngimagi Ka nyathi achiel ni e igi, mano endi isinya mayudore Kajiado, masira makoch ma kamano endi mano oyudo nyamburko e kido mar bas. Koro ni endi ne oloso kata bende ne obayo yo ma oweyo ka dhano abich owito ngimagi. Sukari Makoch ma bende sani endi wachne medo goyo wi ute fwambo pacho kaendi gi jopiny matiyo kode koro niendi to chopo e tend piny owacho ma Kisii kendo bende miyo moro ma hike ni adiere omaki kendo wite e od ang'ech bang' bende yude gi ketho mar uso sukari machal kamano endi e tok chik ka wachore ni bende oyude gi kalatesego eki mogoye chapa nying kampuni moko pacho kaendi gi kampuni go eki mawuok e e tend piny owacho ma libamba ma Tanganyika kod Uganda. Kanyo yango weche gi eki kamanda mar obila mano endi ma Kisii wacho ni gisemako achijno endi kendo ibiro chwal e nyim doho ka gigwelo oganda go eki mochung' ne goyo chapa weche go eki mag chiemo pacho ka endi KEBS mondo ong'e ni weche go eki mag sukari mane ondhi go eki gin mago eki manyalo kelo kanyo endi andaki malich mokalo ne ngima dhano koso ooyo.